Ndoda kutenda Mwari panguva yatiri ino yatakagara tataura kuti hakuna akamboiona, hakuna akamboiziva. Ndoda kutaura soko rokukurudzira uri kumba kwako ikoko as a Christian. Semwana waMwari, toda kukurudzira kuverenga Bhaibheri, kuverenga Shoko raMwari, not only because of lockdown yatiri, but in your day to day life semuKristu, ita kuti tsika yekuverenga Bhaibheri

Vatendi vemazuva ano havadi kuverenga Bhaibheri. Vane usimbe hwekuverenga Bhaibheri. Vane nungo dzekuverenga Bhaibheri. Kana usingaverengi Bhaibheri, you are disadvantaging yourself. Kana usingaverengi Bhaibheri, you are destroying your soul. Matthew chapter 4 verse number 4 Jesu unoti man shall not live by bread alone but by, the, by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Anonzi munhu, munhu womukati, anonzi munhu, mweya wako, anonzi munhu, munhu uya anonzi iwewe mweya wakagamuchira Jesu Mweya wakaponeswa. Mweya wako manje unorarama neshoko, chikafu chomweya ishoko. Mushoko mune zvose, rinonzi mukaka, rinonzi mabhonzo, rinonzi zvekudya, all levels and all classes and all types of spiritual food is found in the scriptures. Paul is saying to Timothy, give attention to reading. Vatendi tiri kudzimba dzedu

Paul continues to speak to Timothy unoti kubvira paudiki hwako wakaziva magwaro matsvene anokupa uchenjeri mukuponeswa anokuita kuti uchenjere musalvation magwaro anokuita wise pana psalms 119 unonzwa pamwe zvichinzi You have made me, thus thy word, I am wiser than my enemies, because I meditate on your word. I am wiser than the, the elders because of your word. Shoko raMwari rinokupa uchenjeri. Haufurirwi, haunyengerwi, haudhisivhiwi, haurasiki. From your youth, from your early stages as a Christian,

When you are empty of the word, une kwashi yoko, une, une mavitamins ausiri, ausiri kuwana mumweya wako. Haikona kumirira kunoparidzirwa napastor kuchechi, haikona kunoparidzirwa kucell group. Ramba uchizifidha shoko raMwari. Hanzi kuti munhu waMwari ave complete, you can only be complete when you study the scriptures. You can only Be equipped for every good work when you study the scriptures. Now, Peter unoti tinofanira kuve nedesire tipange tipange mukaka chapter 2 ya 1 Peter verse number 2 unoti as newborn babies desire the pure milk of the word that you may grow thereby desire satani wapedza desire yeshoko mukati memakristu akawanda vanodesire kuona television vanodesire kuona soccer vanodziana kuona maafrican movie vanodesire kuona pornography vanodesire kuona zvisina basa they desire to play games on the television but paul says desire the milk of the world as a Baby who is born mwana mudiki unomona anoda kuzamura mai vake anoda mukaka wamai vake anoda mukaka wamai vake every time mwana anoyamwa anokura ari healthy saka mukristu anoverenga bhaibheri mukristu anostadha magwaro mukristu anozvifidha shoko ramwari unokura pamweya

Vanhu vekuBheriya ava. Paul abva kuTesalonika, avaparidzira kuPesalonika, asvika kuno kuBheriya. Unoti vekuBheriya vakange vakanaka kudarika vanhu vekuTesalonika because waiti Peter, Paul aparidza, vatendi ava vainzvera magwaro every day, vaisecha mascriptures every day. When you search the scriptures every day,

Mwana waMwari, farira kuverenga Bhaibheri. Fidha mweya wako neBhaibheri. Psalms 1 vhesi 1 inotiwo pavhesi number 3, Unofarira mirayiro yaJehovha, unofungisisa nezvayo usiku namasikati. Wakafanana nomuti wakadyarwa pahova dzemvura, unobereka chibereko chawo nguva dzose, in season and out of season. Joshua 1 vhesi 7 and 8 Unoti iyo shoko iri ngarigare mumuromo wako, shoko iri rimeditate day and night, risabva pamaziso ako, risabva mumuromo wako. By so doing you will make your ways prosperous. If you want to prosper in your soul, you prosper in your relationship with God, in your prayer life, in your Christianity, love the word, read the word, feed your soul with the word. May God bless you. Usaita usimbe pakuverenga shoko. uitwe zvakanaka namwari amen